אונז האלטן יעצט אין תניא אינמיטן פרק ז', סאו ביז יעצט האט די תניא גערעדט אין פרק ז' וועגן די גדר פון קליפת נוגה, און אויכעט אז קליפת נוגה איז ווענדט זיך אין אונז צו עס ארויפברענגען אדער אראפברענגען אינגאנצן. יעצט גייט די תניא רעדן וואס איז מיט טאמער איינער האט. למשל געגעסן א זאך וואס איז אינגאנצן אסור, אדער געטון א זאך וואס איז אינגאנצן אסור, וואס איז אין ג' קליפות הטמאות, סאו זאגט די תניא, מה שאין כן מאכלות אסירות, אבער אין מאכלות אסירות און ביאות אסירות וואס איז אינגאנצן אסור, למשל חזיר, אדער ביס אסירות דארף מען נישט אריין גיין אין דיטעילס, שמן שלש קליפות הטמאות לגמרי, וואס איז אינגאנצן שלש הקליפות, הם אסירים וכשירים אדער איך טוענים לעולם, און ס'איז אסור און ס'איז געבינדן אין בדאי חיצונים לעולם, חיצונים מיינט ארויס פון אונז, אונז, אונז, ס'איז חיצונות ס'איז נישט קיין זאך וואס איז. בכלל אריינגערעכנט אין אונז, אונז האבן נישט קיין שום רעכט אין די זאכן בכלל, אונז האבן נישט קיין שום שייכות צו די זאכן, ואין עולה משם, און ס'וועט נישט, ס'קען נישט ארויפגיין פון דארט עד כי יבוא יומם ויבא המוות לנצח, כמו שכתוב את הריח הטומאה אעביר מן הארץ. אלע ג' קליפות הטמאות האט א שטראל פון קדושה, אזוי האט מען גערעדט פון פארדעם, ווייל אז ס'האט נישט די שטראל פון קדושה קען עס נישט עקזיסטירן, אבער פאר אונזער אויגן איז עס נאר טומאה, און ווען משיח גייט קומען גייען אלע טומאות ארויפגיין, אזוי ווי ס'שטייט אז מ'גייט מקריב זיין א חזיר פאר א קרבן. און די איידיע דערפון אז אפילו די חזיר וואס איז ממש די נידריגסטע חיה וועט ארויפגיין און ס'וועט ווערן א כשר'ע חיה. יעצט צו מסביר זיין אויך וועגן משיח אביסל אז ווען אדם און חוה האבן געגעסן פון די עץ הדעת וואס איז געשען דעמאלטס? זיי האבן סא פארדעם איז די גוף און די נשמה געווען איין זאך, און ווען זיי האבן געגעסן פון די עץ הדעת וואס איז געשען אז די נשמה און די גוף האבן זיך שוין נישט געאייניגט איינער מיטן צווייטן, אזוי מען זאגט אין ענגליש די דינער ליין, ס'איז שוין נישט געווען איינס מיטן צווייטן. איז מילא איז געווארן א גאנצע איבערקערעניש, איז מילא דאמאלטס איז נולד געווארן קליפה, און קליפה מיינט מיסה, סאו וועגן דעם שטייט למשל נאך זיי האבן געגעסן עצי דעת, איי מין פאר זיי האבן געגעסן עצי דעת ולא איז בשושי, און נאך זיי האבן געגעסן עצי דעת האבן זיך יא געשעמט, וואס האט זיך געטוישט וועגן דעם, ווייל אז אלעס איז געווען קדושה איז אלעס געווען איין זאך. איז די גוף געווען א חלק פון די נשמה כלי, עס איז געווען אן סעפרעט זאך אבער עס איז געווען איינס, עס איז געווען כאילו איין זאך, עס האט נישט געפילט קיין שום חילוקים נישט, איז מילא נישט געווען שייך די קאנצעפט פון בושה, ווייל אלעס איז געווען איינס מיטן אייבערשטן. און וואס איז געשען איז ביי עץ הדעת, אז די גוף און די נשמה האבן זיך צוטיילט, ווייל די נשמה איז נאך אלץ איינס מיטן אייבערשטן אבער די גוף איז שוין נישט איינס מיטן אייבערשטן, איז מילא ווען משיח העט קומען, וואס טייטש משיח העט קומען, וואס איז די איידיע פון משיח? אז אונז גייען ווערן איינס מיטן אייבערשטן, דביקות אין בורא, סאו וועגן דעם שאל דער תניא אז און ער ברענגט עס פון פסוקים, די איידיע אז ווען משיח גייט קומען גייט אלע טומאה ווערן קדושה ווייל ס'וועט נישט זיין קיין קליפה מער. זאגט תניא ווייטער אוי עד שיעשה תשובה גדולה, אדער קען זיין טאמער א מענטש ער מאכן תשובה גדולה כל כך שזוהר נעשה לו כזכרות ממש אז אז איינער טוט באמת תשובה האט עכט חרטה און ער טוט תשובה איז מילא ווערט זיין עבירות ווערט אזוי ווי א זכות איז דני מסביר וואס הייסט תשובה גדולה שהיא תשובה מאהבה מעמקי דליבה ס'איז תשובה פון אהבה ווען א מענטש טוט תשובה ווייל ער האט ליב די אייבערשטער און ער זעהט איין אז וואס ער האט געטון איז ראנג, ווייל איך האב אזוי ליב די אייבערשטער און די אייבערשטער איז אזוי גוט, וויאזוי האב איך דאס געקענט טון? איז מעומקא דליבא, עס קומט פון די טיף אינערשטן הארץ באהבה רבה, און א גרויסע ליבשאפט וחשיקה, און א חשקות א ווילן, און אויב נפש קייק איז א אנדערע לשון פון וועלן, פון וועלן לדבקה בו יתברך צו זיין דבוק באהאפטן צום אייבערשטן וצמאו נפשי און לה' און זיין נפש דורשט פארן אייבערשטן כארץ עייפה וצי אזוי ווי א פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין וואסער ווייל ס'האט טרוקעניש אזוי ווי אין מדבר סאו קומט אויס אזוי טאמער א מענטש טוט נישט תשובה במהרה, איז מען משיח את קיבו מן אלע עבירות, אפילו א מענטש האט חס ושלום געגעסן א חלות אסירות, אדער אויבערגעבן ביאות אסירות חס ושלום, אדער וואס זאל נאר זיין, די אלע זאכן וועט מעלה ווערן משיח את קיבו, אבער עס איז שייך. אז א מענטש, נישט קיין חילוק ווי ווייט ער איז פארקראכן, טאמער טוישט ער זיך און ער טוט תשובה, תשובה גדולה, וואס איז די תשובה גדולה? תשובה מאהבה, ער טוט תשובה מאהבה, איז מילא וואס געשעט איז אז אלע זיינע עבירות ווערן כזכיות ממש, ער ווערט ממש זכיות, ער ווערט מצוות, אז מען רעדט שוין פון די זאך פון אז עס איז דא נזנז זכיות איז דא א ווארט פון ר' לוי יצחק בארדיטשוב אז ס'שטייט ביי סוכות ס'שטייט לקחתכם יום ראשון פרעגט זיך די קשיא וואסערע יום ראשון אויב ס'איז יום ראשון יוזשעלי גייט עס ארויף די ערשטע טאג אין חודש אויב שרייבט די תורה יום ראשון אז ס'מיינט די ערשטע טאג סוכות איז די גמרא ענפערט ווייל ס'איז ראשון לחשבון חשבון עוונות האט ר' יצחק בערדיטשוב געזאגט, עס איז באוויסט אז ער איז געווען א מליץ יושר, האט ער געזאגט אזוי, אז יום כיפור שטייט אויב באשעפער איז מוחל על עבירות, אבער למעשה מען טוט תשובה, פארוואס טוט מען תשובה יום כיפור? עס קומט מיראה. מ'האט מורא, ווייסט ס'איז יום הדין, ס'איז די חודש פון דין, יעדער איינער וויל האבן א גוט יאר, איז מילא איז די תשובה איז נישט עכט מהווה, ס'איז קומט פון יראה. יעצט וואס געשעהט ווען ס'קומט סוכות, ווען ס'קומט סוכות דעמאלטס איז מען מקיים מצוות, מקיים מצוה פון סוכה, מקיים מצוה פון לולב, איז מילא הייבט מען אן דינען די אייבערשטער מיט א פרישקייט, איז מילא וואס געשעט דעמאלטס, דעמאלטס הייבט אן די מענטש תשובה טוען מאהבה, עס שטייט אזוי טאמער א יונש טוט תשובה מהירה איז מען אים מוחל די עבירות, אבער די עבירות ווערן נישט קיין מצוות, ווען ווערן די עבירות מצוות? ווען די איד טוט תשובה מאהבה, איז מילא, וואס געשעהט איז, די ערשטע טאג סוכות הייבט אן די איד שבעה טעם אהבה, איז ראשון לחשבון עוונות, אז מען דארף אנהויבן נעמען אלע עבירות, וואס מען האט סך הכל געלייגט אין די זייט, און מען דארף אנהויבן רעכענען, ווייל די אלע עבירות ווערן מצוות. דאס איז ר' יצחק בערדיטשוב. סאו אזוי טענה איך ווייטער. איז להיות כיד היינו הוישו נפשו בערציו וצמאוות איז געווען אזוי ווי ביז יעצט איז נישט געווען א פלאץ ווי ס'איז געווען דארשט און צמאוות ווייסט און ס'האט אויסגעקוקט שרעקעדיג היא הסית רחם וחוקר מאור פני השם בתכלית. איז זאגט ער ווען א מענטש איז געווען אזוי פארקראכן אז ער איז געווען א פינסטערקייט אלא זאת צמאה נפשו ביסוד אויס און וועגן דעם ווייל ער איז געווען אזוי פארקראכן האט זיין נשמה אזוי געדארשט מיט אזא שטארקייט מצמאה נפשו צדיקים מער דארשט ווי צדיקים אליין כמאמרם זל, אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט במקום שבא על תשובה עומדים, ווי חומר אז וואס אז צדיקים גמורים שטייען נישט אין די פלעץ, פארוואס? ווייל די צדיק איז איינער וואס איז געווען א גאנצע א דבוק אין אייבערשטן, ממילא אזוי ווי מען זאגט, ווען ווייסט א מענטש וואס ער האט? ווען ער פארלירט עס. ווען א מענטש אז די לעבן פארט אים גוט און עס איז אים קיינמאל נישט געגאנגען שווער ווייסט ער עפרישיעט ער נישט עכט אזוי שטארק אלעס וואס ער האט, סא לאמיר זאגן אזוי ווען א מענטש טרעפט זיך פלוצלינג אין חובות און ער ווייסט נישט וואיאן צו טון איז דעמאלטס הייבט ער אן אביסל איינזעהן אה קוק איך האב געהאט צייטן איך האב געהאט געלט און נאכדעם טאמער די מענטש הייבט אן מאכן געלט כ'רעד פרנסה, הייבט ער עס אן מער אפרישיעטן ווייל ער געדענקט די צייטן ווען ער האט עס נישט געהאט, און זעלבע זאך אסאך מאל א מענטש, בדרך כלל די עולם איז געזונט ברוך השם, און פלוצלינג א מענטש כאפט חס ושלום א קראנקייט, איז סתם אזוי ווען א מענטש איז געזונט ווייסט די לעבן פארט, מען כאפט אפילו נישט, ווייסט מען שטייט אויף יעדן טאג, מען גייט ארויס פון בעט, מען כאפט אפילו נישט וואס דאס מיינט ארויסגיין פון בעט. אז ס'איז דא מענטשן וואס ליידער קענען נישט אליינס ארויסגיין פון בעט, איז דער מענטש אפרישיעט עס נישט עכט, אבער חס ושלום א מענטש ווערט קראנק אפילו מיט א קליינקייט, אויב עפעס טוט אים וויי און ס'באדערט אים און ער דארף גיין צו דאקטוירים און דאס און ער ווערט אויסגעהיילט, דאמאלס הייבט ער אן אפרישיעטן זיין געזונטהייט. סאו אזוי ווי דו פארשטייסט דאס, די זעלבע זאך דאס, אז א צדיק ער איז טאקע א גרויסער בעל מדריגה, ער איז דבוק אין אייבערשטן, ער לאזט זיך נישט פון די יצר הרע, אבער היות ער איז אלץ געווען אין די ליכטיגקייט פון די אייבערשטער, האט אים עס קיינמאל נישט געפעלט, מה שאין כן די בעל תשובה, בעל תשובה איז געווען בערת צער וצלמוות, עס איז געווען דארשטעריג און פינסטערקייט, ער האט נישט געהאט קיין לעבן. ער האט געלעבט אין חשכות, סאו בעיסיקלי ער איז געווען אזוי ווי א טויטע מענטש וואס וואקט ארום לעבעדיגערהייט, אזא מין דוגמא, דאס איז א איינער וואס איז א רשע, איינער וואס זינדיגט, לעבט אזוי, האט נישט קיין לעבן. איז ווען דער מענטש איז געגאנגען ער האט תשובה געטון, דעמאלטס עפרישיעט ער, ער ווערט אזוי אויפגעלעבט אז די חשקות פונעם אייבערשטער ווערט אסאך שטערקער. סאו מען קען צולייגן א ווערטל ווייל מען רעדט שוין דא וועגן די זאך וועגן עבירות ווערן מצוות איז דא א דזשאוק ס'איז געווען א איד קומט אריין ערב יום כיפור אין בית מדרש אינגאנצן אנגעזעצט פרעגט אים זיין חבר וואס ביסטו אזוי אנגעזעצט זאגט ער אים מ'האלט איצט א פרשה פאר יום כיפור, כ'האב געמאכט א חשבון פון די גאנץ יאר, כ'האב נישט קיין איין עבירה, כ'האב נישט אויף וואס תשובה צו טון, יום כיפור איז א צייט תשובה צו טון, ממש כ'האב נישט געזינדיגט א גאנץ יאר, סאו וואס וואס זאל איך טון יום כיפור, איך קען נישט תשובה טון אז כ'האב נישט געזינדיגט, סאו זאגט אים זיין חבר, נו, ס'איז נאך דא אביסל צייט צום זמן, דער, ס'איז דא איינער משה, און יעדער האט אים פיינט, ער איז סתם א שלעכטער מענטש, מאכט אן צרות פאר יעדעם איינעם, גיי צו אים אינדערהיים, מאקל אים אן די ביינער, זאלסטו כאטשיג האבן איין זינד. איז דער איד געגאנגען, און ער גייט צו יענעם אינדערהיים, ער קלאפט, משה עפנט אויף, ער כאפט אים אן, ער מאקלט אים אן די ביינער, דערנאך גייט ער אוועק, ער פילט אה, כ'האב שוין עפעס שיף צו טון. איז די ווייב פון דעם משה קומט און לויפט אים נאך,

בעל תשובה מאהבה רבה זי ע, און די תשובה פון די אהבה אמרי האבן די חכמים געזאגט שזונות לאסור כזכות, הואיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זי ע, ווייל תשובה פון אהבה, וואס טייטש תשובה מאהבה? תשובה מאהבה טייטש אז דער מענטש באקומט א ליבשאפט צום אייבערשטן, און ווען ער באקומט א ליבשאפט צום אייבערשטן, איז דעמאלטס קומט די חרטה פון זיך אליין, לייק, דער אייבערשטער איז אזוי גוט, וויאזוי האב איך געקענט טון אזא זאך? איז אויף די תשובה, דאס איז די תניא פירט אויס אז דאס איז האבן געזאגט, האט די חכמים געזאגט אז שזדונות נעשה לויט געזוכיות, אלא תשובה שלא מאהבה זי', אבער. תשובה וואס איז נישט פון אהבה זי פון וואס קומט נישט פון קיין ליבשאפט אף שהיא תשובה נכונה אפילו עס איז א אמת'ע תשובה והשם יסלח לו מכל מקום לא נעשה לו כזכיות ואין עולה מהקליפה לגמרי עד איז קאי תשובה המבוז לנצח. אז ס'איז דא א זאך א מענטש קען תשובה טוהן נישט מאהבה, צו ס'קומט פון יראה אדער קען זיין אות חרטה אבער ס'קומט נישט עכט פון טיפקייט פון הארץ אז דער מענטש האט נישט ער האט זיך נישט אויפגעבויט א ליבשאפט פארן אייבערשטן אינגאנצן, ער האט איינגעזעהן אז לא זו הדרך אז דאס איז נישט די וועג, צו ס'איז פון יראה אדער סתם ווייל ער האט געזען אז עס איז נישט קיין לעבן, וואס זאל נישט זיין, אבער ס'קומט נישט עכט ווייל ער פילט א ליבשאפט צום אייבערשטן, ער פילט א נאשאפט צום אייבערשטן, איז מילא איז דעמאלטס אזא זאך איז ס'איז טאקע תשובה נכונה, מ'איז מוחל אויף די עבירות, אבער. דאס ווערט נישט מהפך, ס'בלייבט, מ'לייגט עס אוועק אין די זייט, און די איינציגסטע וועג ווען ס'גייט יא מהפך ווערן איז דעמאלטס ווען משיח וועט קומען, ווייל דעמאלטס גייען אלע ר' אוועקגיין. סאו, פאר מ'גייט גיין ווייטער אין תניא, דארף מען אביסל מסביר זיין. פארוואס איז דא א זאך ווי שלעכט? פארוואס האט די אייבערשטער באשאפן די זאך ווי שלעכט? ווייל כדי מען זאל קענען זען די גוטס. ס'איז דא די מדרש וואס ס'שטייט דארט, כ'מיין ס'איז א מדרש, אז ווען משה האט געשריבן די תורה, קודם די אייבערשטער האט אנגעהויבן ברעש געזאגט און שרייבן בראשית ברא אלקים, און נאכדעם ווען עס איז געקומען צו די מענטש צו באשאפן די אדם, האט באשעפער געזאגט שרייב נעשה אדם, איז ביידע די לשונות קען אויסקוקן כאילו עס איז דא חס ושלום שתי רשויות, אז קודם בראשית ברא אלקים, קען א מענטש זיך טועה זיין אז די בראשית האט באשאפן די אייבערשטער. סאו מ'דארף שטיין אלקים ברא בראשית, און נאכדעם נעשה אדם, סאו היינט איז זיי כאילו לאמיר אונז מאכן, ווער איז די אונז? ס'איז נאר דא די באשעפער, באשעפער האט געזאגט לאמיר מאכן א מענטש, איז וואס איז די נעשה אדם? האט באשעפער געזאגט גיי שרייב עס, און דער וואס וויל זיך טועה זיין זאל זיך טועה זיין, סאו איז באשעפער געגאנגען האט אריין געפיטערט אז דו זוכסט זיך צו טועה זיין קענסטו נעמען די תורה אליין און גיין אקעגן די תורה. די תורה אליין איז דיזיינט, ס'איז אויסגעשטעלט אויף א וועג אז טאמער איינער וויל זיך טועה זיין, איינער וויל פארקריכן, קען ער נעמען ממש די תורה אליין און פארקריכן מיט דעם. וואס קומט אונז צו ווייזן? אז מאכן א טעות איז נישט קיין שלעכטע זאך, אונז זעמען געמאכט געווארן צו מאכן טעותים. נו וואס דען? אונז דארפן שטרעבן. צו זיין גוט, און אונז דארפן קענען איינזעהן אז כ'האב געמאכט א טעות, וועל איך מיך אויסשטעלן און כ'וועל גיין ווייטער, נישט איך וועל בלייבן אראפגעפאלן אינגאנצן. סאו וועגן דעם איז דא א זאך ווי שלעכט, דער באשעפער האט באשאפן דער שלעכטס, ווען דער באשעפער באשאף ווען נישט דער שלעכטס וואלט נישט געווען קיין שלעכטס, אבער ס'איז אונזער ארבעט צו נעמען דער שלעכטס און זיך לערנען פון דעם און עס מעלה זיין. יעצט צו מסביר זיין וועגן תשובה, און תשובה קען זיין צוויי זאכן, לאמיר זאגן אז איינער האט צובראכן זיין חבר'ס קאר, האט זיך אויפגערעגט אויף זיין חבר, געגאנגען האט אנגעזעצט די קאר, יעצט וואס דארף דער מענטש טון? דער מענטש דארף טון צוויי זאכן, קודם ער דארף פיקסן די קאר, באצאלן די שאדן וואס יענער האט, און ער דארף זיך איבערבעטן מיט יענעם. סאו לאמיך זאגן א מענטש איז געגאנגען ער האט געפיקסט די קאר, אבער ער האט אים קיינמאל נישט איבערגעבעטן, האט ער נישט אינגאנצן תשובה געטון. און לאמיך זאגן. אז דער מענטש האט זיך יא באגעבעטן מיט אים אבער ער האט נישט געפיקסט די קאר איז ווייטער האט ער נישט אינגאנצן תשובה געטון. סאו אזוי ווי דו פארשטייסט דאס ווען א מענטש זינדיגט טוט ער ביידע דו מאכסט שאדן אויפן וועלט דו ברענגסט אריין א טומאה אין די וועלט און דו האסט געטון אקעגן די אייבערשטער. סאו ווען ס'איז געווען אט די חלק אין תענית האט מען פארשטיין האסטו פארשטיין פארוואס איך האב דאס מקדים געווען. סאו הייבט ער צו אן די תניא, די תניא גייט דא רעדן וועגן די חילוק צווישן די עבירה פון זעהל לבטלה און אנדערע ביאות אסירות. אה, כ'הער שוין ווי די טיפע זערא שיעט צו מערן לבטלה, אז איך הער פון די טיפע זערא וואס ער גייט ארויס לבטלה אף שירדה ונכללה בשלש קליפות הטמאות, אפילו די זאך איז שלש קליפות הטמאות, וואס נישטא קיין שום גוטס אין דעם, און אז אי עולה משם בתשובה נכונה בכוונה עצימה בקריאת שמע שעל המיטה כנודע מהרי ז און מרומז גמרא, און די גמרא אפילו איז מרמז, קול הקורא, קריעה של מעל מטוסו כלי אוחז חרב של שתי פיאות, און רש י זאגט דארט וואס איז די שתי פיאות להרוג איז ומזיקין, און פון די סוד דאס הייסט פון קבלה ווייסט מען אז די מזיקין וואס ווערן געהארגעט דורך קרישמע איז להרוג גופם צו הרגן זייער גוף אחצונים שנעשה לו וישלך חי' שבטיפות, וואס איז געווארן אביס פון די לעבעדיגקייט ווייל טיפעל איז דאך א לעבעדיגע זאך ואוי לאחית מהם כי דיעה ליו די חי סאו וואס די תניא טרייט ארויס צו ברענגען איז אז די עוון פון זרע בטלה אין א וועג איז גרינגער תשובה צו טוהן ווי אנדערע ביאות אסירות, און דאס איז די עיקר וואס די תניא רעדט דא, ווייל מען קען דא תשובה טוהן אז איינער איז לאנג קרישמע שעל המיתה בכוונה האט ער תשובה איז דאס איז מכפר אויף עוון זה לבטלה, סאו אפילו ס'איז ג' קליפות אויף מייז, און תניא גייט דא ווייטער מסביר זיין, וכן להזכיר עוון זה לבטלה בתורה בכלל ביאות אסירות. אז דער וואוינט זעלער ביי טאלער איז בכלל נישט מזכיר געווען, איז בכלל נישט דערמאנט ווען ס'שטייט אלע ביאות אסירות, צוויי מאל איז די תורה רעכנט אויס אלע ביאות אסירות, און די תורה שרייבט נישט דארט קיין ווארט וועגן זעלער ביי טאלער. סאו אף שחומר מגודל עווינוה.

ווייל די ביאות אסירות אסירות איז מוסיף ברענגט ער ארויף א כח ער לייגט צו א כח פאר די קליפה סאו צו עס מסביר זיין אויף א וועג וואס איך אליין פארשטיי נישט ווייל דאס דארף מען זיין א גרויסער קבלה'יסט אז קענען אסאך קבלה צו פארשטיין, סאו איך קען נאכזאגן, און ס'איז אויך דא דא א גא וואס די תניא ס'שטייט דא א גא פון תניא, כ'האב עס געבן א לערן ווייל ס'איז א קליינע זאך אבער ס'איז שוין ווייט צו פארשטיין אבער פארשטיין די וואס מ'זאגט די קאנצעפט דערפון אז א גא מנין שנקלטה מנין שנקלטה ביסוד דניקבע דקליפה אז ס'ווערט אזוי ווי די סוד פון די נקבה פון די קליפה המקבלת וקוטלת החי' ס'איז א קדושה ווייל יעדע מאל א מענטש חס ושלום איז עובר אויף ביס אסירות ווערט עס אזוי ווי כאילו די נקבה חלק פון די קליפה איז מקבל פון די קדושה, און ס'איז מילא די קדושה גייט אריין אין די טומאה, מה שאין כן בזה לבטלה שאין שם בחינה נקבע דקליפה, עס איז נישט דא קיינער וואס איז מקבל, עס איז נאר איינער אליין טוט עס, רק שחיות היה וחיות היו מלבישים להיות לחי שבטיפות כידיעה ליודע חי. צו מסביר זיין אזוי. אין קבלה איז דא, גאנץ קבלה איז פול מיט זכר און נקבה, אונז ווייסן אז דא א זכר וואס די זכר איז די נושא און די נקבה איז די מקבל, יעצט די סיבה פארוואס די אייבערשטער האט אזוי באשאפן, ווייל אין די עולם הרוחני און אין די עולם הגשמי כ'מיין די עולם הקליפות און ביידע די עולם הטומאות, ביידע דערפון האבן די זאך פון זכר און נקבה, די זאך פון געבן און נעמען, וואס איך פארשטיי נישט, איך זאג נאר וואס ס'שטייט אין ספרים, סאו ווען א מענטש איז עובר אין ביז עשירות, וואס ער טוט איז, עפעס דרייט ער אן מיט דאס וואס ער טוט אויף מיט די גשמיות'דיגע זאך וואס ער טוט, אז ער דרייט אן אין די עולם הרוחניות, אז ער גיבט כח, ממש ער ברענגט כח פון קדושה אריין אין טומאה אריין. מה שאין כן ביי זעלא בטלה, אז קיינער אנדערש איז נישט אינוואלווד, ס'איז א מענטש פאר זיך אליין, איז מילא דעמאלטס גיבט ער נישט קיין כח פאר קיינעם. איז מילא וועגן דעם איז אזוי לבטלה גרינגער תשובה צו טוען ווי אלע אנדערע עשירות, ווייל ווייל די מענטש האט ער האט זיך אליינס פוגם געווען אבער ער האט נישט איבערגעגעבן די כח פאר די טומאה, ער האט נישט אריינגעגעבן די כח פאר די נקבה, איך רעד די נקבה פון די טומאה, פון די ידיעה פון די מקבל, ווייל קיינער האט זיך נישט מקבל געווען פון אים. איז איז אויף די זאכן וואס די תניא האט דא גערעדט פון ביאות אסירות איז די איינציגסטע וועג ווי מען קען ממלא זיין אלא אם כן יעשה תשובה מהבא רבא כל כך עד שזדונות נעשה לו כזכיות ביז די זונות ווערט די זכיות און פאר דעם האב איך מקדים געווען אנהויב און געזאגט מסביר געווען אזוי ווי איינער גייט און צוברעכט יענעמס קאר דארף ער צוויי מאל דארף ער טון צוויי זאכן כדי זיך איבערצובעטן, און זעלבע זאך ווען א מענטש טוט אויף די וועלט, א מענטש זינדיגט די מאכסט אן די חורבן, נאכדערצו ווען א מענטש זינדיגט און ביזט אסיר אז די מאכסט אן די חורבן, און. דו ביסט געגאנגען אקעגן די אייבערשטער. און ווי זיי יבא מאמר רבינו זכרונו לברכה, איזה מעוות שלא יכל לזקן, זה שבא הלא ערבה ואינו ממזיק. אז ווען הייסט א מעוות שלא יכל לזקן, איינער וואס איז איינער וואס האט מזנה געווען און ס'איז געבוירן געווארן א ממזר, שאז גם אם יעש תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו לעלות על חיית הקדושה. מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונזבשה בגוף בשר ודם. טאמער א מענטש האט מזנה געווען און ס'איז געבוירן געווארן א ממזר, איז דער מענטש קען תשובה טון, און טאמער טוט ער תשובה איז מען אים מוחל, אבער למעשה פאררעכטן די זאך קען ער נישט, ווייל ס'איז דא דא א מענטש, ס'איז דא דא א לעבעדיגע זאך וואס איז ארויסגעקומען פון אים, א לעבעדיגע זאך וואס וואלט נישט געדארפט דא זיין. סאו דאס טייטש ווען א מענטש קען אסאך מאל טון עפעס א זאך און די עבירה איז אזוי שטארק אז ס'האסט אזוי פארדרייט אז אפילו די טוסט תשובה האסטו נאר געקענט טון איין חלק אבער די אנדערע חלק פון פאררעכטן קענסטו אפילו נישט טון אבער דאס איז נאר ווען א מענטש איז מזנה און ס'איז געבוירן געווארן א ממזר ס'מוז געשען עפעס פון דעם מקום סאו מער זאך איז מ'זעהט דא פון די גאנצע פרק די איידיע אז מ'קען תשובה טון איז קודם יעצט קען א מענטש אביסל מער פארשטיין וואס קליפה איז און מ'קען פארשטיין אונזערע כח וואס אונז האבן אויף די וועלט אז ס'איז אין אונזערע הענט צו מעלה זיין עפעס אדער אראפברענגען עפעס און און מ'קען אויך זעהן אז אז תשובה קען העלפן אויף יעדע זאך, אפילו אויף מעוברת שלוחן ליסטן קען אויך אט אפילו תשובה העלפן. און נעקסטע פרק וועט תניא מער מאריך זיין אין די זאך פון תשובה. סאו כ'האף ענק אלע האבן פארשטאנען. האטס א גוטן טאג.